saka dzinowanikwa nevanhu vakaita sei manje idzi dzinowanzowanikwa nevanhu vanenge vakatsvukira mukati sezvakaita inini o oh, vakatsvukira mukati ko vanhu vakatsvukira kunze manje vanodziwanera aiwa idzodzo dzavanyanyodziwana vanenge vakutotsvaga maroro vakutsvaga maroro orit orit iye zvamunofarira tiri mugomo tainzwe rega titaure zvelockdown izvi zvepaquarantine patirama E, zvamuri paquarantine so nhasi mukuru wenyika hanzi awedzera extension aenda palevel 2 munotii nazvo uye kuti level 2 iyi muri kutii nayo iyi level 2 iyi tinongoenzerawo kuti vanenge vachingotaura kuti level 2 mm. asi inini hangu semaonero angu e. ndiona e. sekutoti zviri right zvazvo moona sekuti zviri right e, wezi izvezvi izvi zvikutotipawo mhm. mukana wekuti asi okuti tiwane nyatsowana nguva yekuenda mumakomo mumakomo anotivhiringa eh, orit eh, eh, plus vanhu vazhinji vanenge vari mudzimba o oh, saka tsamba dzi dzinenge dzakawanda eh, dzeni dzakawanda taakudya tiri vashoma orit eh. saka muri kuti chii nelockdown yowedzerwa here kana kuti yotapudzwa ini hangu nditoti dai vatosvika kana muna october kana muna october eh. o oh. ah, kana october zvainenge iri right haa ah, saka zviri right mm, ndomaonera angu zvangu Saka mashoko enyu munoti chii kuatereri nenhau yelockdown uye nenhau yemaetsambatsi netsubvu nemarooro izvi? Kune vakateerera newo se mm. tinongoti mm. haa ngatirambei tichiita se tichikurudzirawo tichimotivheta mukuru kuti arambe achitiwedzera mazuva oh. kuti e eh, inini hangu nani tinoziva kuti pamwe takasvika october but mamwe maonero kuti kana mm. tikasvika muna december hapana eh. problem hazvina kushata zvinenge zvakanaka eh, gore rakapera christmas ini nangu hainawo ndinakidza because vanhu vaitishanyira vakati wandei wandei wengu vakawanda vaida vashoma chikafu chandiri hangu zvinondifadza chikafu chandiri chishoma wa zvinokufadza hazvinombondifadza saka hangu chikumbiro changu chochikumhuri yezimbabwe dai tangobatana mazuva angoramba achiwanda tongowedzera nematwo weeks two weeks waya kusvika tasvika muna december Oh. Eh. Oh, saka muri kuti pakuwedzera pakana wakati tiri kuwedzera nezuva rimwe chete zvinoita kuti tawedzera neone day mangwana oti tiri kuwedzera neone day futi kana muda kuti kana twakati tiri kuwedzera nefour months kana ti mukuda zvemaweeks eh, ya personally ndingangoti ngatingoti zvemaweeks because tikati zvemamanzi mamanzi vanhu vemuzimbabwe vanozvijaira zvezvinhu zvihombe zvihombe vanoda tudiki tudiki kuti tikati matwo weeks two weeks mm. yedu kusvika tapedza kana six months dzacho ya vanozvitambira asi takati zvekuti vapihwa kana two months kana four months havanyanyozvifarira vanopinda mustreet asi oh. matwo weeks izvi izvi haatosvika kana gore rino vanozvibvuma vanozvibvuma eh. ya saka tinotenda nemashoko enyu mukuru amataura aika same to eh. you ah, same to you hmm. same to you ya eh. makadii henyu mukoma tiri pedu makadii eh ndi ndine mubvunzo wandinawo mushoma shoma mungagone wo kundidairawo ya munogona ini kubvunza munotendera right ndiri kubvunzawo maererano kuti muri kumboonawo sei maererano nezvelockdown iyi yadai kutekeshera nenyika rese kudai ha lockdown ka mm. ini nangu ndiri kuti lockdown ya yakanaka yakashata mm. but kwandiri hangu inini mm. ndiri pakati nepakati wekuti kushata nekunaka kana muchiti yakanaka yakashata munganyatsonyatsotsonangura kakunaka kacho kuti kanakiro kapi aka yakanakira kuti like munoona kuti chikafu chekumba manje ka mm. izvezvi izvi ndiri kunyatsozvihira zvangu sadza nemuriwo mm. hamusi kuona e ndakutopenyerera so nekutsvuka kwana utonditi keda ka ndiri kuzviona ndiri kuona chikafu ndiri kunyatsozvihira okay. payakashatira ndepekuti vanhu vanenge vachiwanda saka vamwe vanenge vachitipedzera saka mukureva kuti panyaya yechikafu apa ndopane nyaya yenyu kuti ya plus yakanakira kuti iye unenge wakazvigarira pamba uchibvira wozvihira wakazvizororera okay okay ko ngatiti mimi muri mudzimba dzenyu e, to, munoda here kuprovhidwa chikafu kana ndimoda kuzvitsvagira chikafu chekuzvidyira ya pachikafu apa mm. Ini ndinofunga hangu kuti tikaprovidwa chikafu ka mm. tichifanira kuzvitsvagira zvinhu zvakanaka okay. because chikafu chinodiwa uye kuti tikafanira kuzvitsvagira vachitiprovidha zvinhu zvakanaka unotoona okay. zviri zvinhu zvakanakisisa kwazvo zvakafanana kana pauri kuti extension iye mm. inini mafungira angu nendiri kuti vachifanira kutiwedzera nezuva rimwe chete takamirira matwo weeks tava mumatwo weeks takamirira mwedzi tava mumwedzi takamirira gore kusvika tasvika muna december Saka imi muri kuti kana tikasvika December tine lockdown zvinenge zviri okay kwamuri? Ah, as long as tichiprovedwa chikafu tichifanira zvitsvagira zvakanaka. Eh. eh. Ko zvazvakadaiwo chikafu chichinetsa vanhu vachizhamba zhamba nyaya yechikafu nyaya yekutsvaga mari yekutaona mari yekutenga chikafu chacho especially zvatiri muno mutown kudaiwo eh, munoti kudii? Ah, pari panhau dzemari ka mhm. ndinganyepa anga haizvozvo zvahandizvisiye but ndiri kungonzwa nzi kune imwe nyowani yauya yauya nelockdown iyoyo mateni nematweni eh. saka zvemari izvi tikati tinganyepeka eh. haina handitozvizive inemataura henyu zvemaratgs bcause zvemari izvi handizvizive ndoziva zvemaratgs ndoandinoziva dai mabvunza henyu zvemaratgs ndokwanisa kukupindurai Asi munofanira kunge mune ruzivo nezvemari idzo dzidzi especially pama 10 nema 20 achangopinda ndoona sekuti inenge iri pfungwa yakanaka kuti apinde muvanhu saizvozvi vanhu makavharirwa kudzimba dzenyu. Haa kana zviri izvozvozvo zvemari mari izvi zvinonetsa manje izvi coz zvinoroyesa. okay saka eh, tingangoti eh, kana yauya hai hatirambe tokugamuchira because eh, ko tingadii ndo inenge yavako chero tikangonzi e ndizvozvo zvakushanda ndizvozvo bcause tiri palockdown hatina kana chatinobvuma kana kuramba tinongoti zvese zviri bo zviri right zvese zviri right kwamuri ya zvese zvakanakisisa pa right mashoko enyu ekupedzisira e, e, especially kuzhinji rwezimbabwe kana ku e, mhuri dzese dzakakuteererai e, pasi tenderere Haa mashoko ange kupedzesera ndeekuti mhuri yezimbabwe ngatishingirirei e, kwatakabva ndokwatichazoda kudzokera kuenda futi e, haa plus haa lockdown iyi e, haa taada kutanga manje apa tinge tingori pamaweeks takamirira mwedzi saka ndongoti ngatishingirirei nekunamatira nyika yedu kuti aiwa hazvineta bho zvinoita tiri mulevel 2 shuwi renyu ndeyekuti tisvikewo mulevel 1 tobva tabvisa 2 ya tikasvikawo palevel 3 i think ya tinenge tabo naika ya tinenge tabo aiwa tinokutendai nemashoko enyu e, tinokutendai nenguva yamatipa iyoyi muve nezuva rakanaka naika e. tinotenda